Helo pawb a croeso nôl i'r fideos Technocamps a'r tutorial Scratch ac heddiw byddwn ni'n mynd trwy y flogiau um, edrachiad fan hyn, y blociau porffor uh, tu fewn Scratch, A ni'n mynd i torri'r fideo yma mewn i ddau fel y tro diwetha. So yn y tro gyntaf, bydd ni'n mynd trwy hanner gyntaf o'r blocau yna, yma, a wedyn bydd ni'n mynd trwy y ail hanner sydd falle tymed bach fwy cymhleth. Felly, i ddechrau, mae gen, genfyn ni y blociau dweud a meddwl fan hyn. Felly, mae Uh, mae ganddyn ni dweud helo am dau eiliad ac yn tebyg iawn dweud helo. So beth ydy'r wahaniaeth gyda'r blociau yma? Wel, gadewch ni weld. Os fi'n clicio'r fflag werdd nawr a dweud wrth Scratch i dweud helo am dau eiliad, mae Scratch yn dweud helo, a wedyn mae'n diflannu. A fi hefyd yn gallu dweud falle dwi'n hoffi pysgod. A dweud yna am un eiliad yn unig. A os fi'n chwarae y gêm, mae Scratch yn dweud y neges am un eiliad a mae'n diflannu. Uh, a sylweddoli fod yn edrych fel uh, speech bubble, ie, yeah, uh, pryd mae'n dod lan. Um, nawr, y bloc dweud, dyma'r bloc wahanol, oherwydd os fi'n clicio'r flag werth nawr a dweud o'r scratch i dweud helo, Mae'n dweud helo, ond mae byth yn diflannu. Mae'r helo yna mynd i aros am gweddill y rhaglen, oni bai bod fi'n clirio fe mewn rhyw ffordd. Felly, un ffordd i wneud hyn yw falle trwy dweud pan gaiff y ciplun yma ei glicio, a byddai'n cael Scratch i dweud dwi'n hoffi pysgod. So, mae Scratch yn dweud helo, a pryd fi'n clicio Scratch, mae'n dweud dwi'n hoffi pysgod, a wedyn mae'n diflannu. So mae'r dau bloc yma yn defnyddiol mewn ffordd wahanol. Mae dweud, yn, dweud am rhyw amser yn gallu fod yn rili really defnyddiol os mae yna lot o pethau i dweud a chi eisiau y pethau yma symud a dweud un peth ar ôl y llall a wedyn diflannu. Ond, os rydyn ni eisiau cymeriad i dweud rhywbeth am rhyw amser, a wedyn, uh, sori, nid dweud rhywbeth am rhyw amser, dweud rhywbeth tan fod y, uh, y defnyddiwr, pwy bynnag sy'n chwarae y gêm, yn dewis i symud ymlaen. Falle mae'n defnyddiol i cael y dweud helo yma. Herwydd dwi hefyd yn gallu dweud, dweud dim byd am zero eiliad. A nawr, os dwi'n clicio scratch, mae hyn yn wneud i'r neges yma diflannu. So, defnydd wahanol gyda'r dau bloc yna. Yn yr un modd, mae y meddwl am rhyw amser a jyst meddwl yn neud gwmws yr un peth. Os dwi'n dweud wrth Scratch i meddwl hmm am dau eiliad, mae'n meddwl hmm a wedyn mae'n diflannu. Os fi'n dweud wrth fe i meddwl hmm, Bydd e'n meddwl a byth yn stopio. A sylweddoli bod hyn nawr yn edrych fel cwmwl um, yn lle y speech bubble yna. Uh, a nawr dwi'n gallu ychwanegu uh, dwi eisiau llaeth am um, un eiliad. A nawr mae Scratch yn meddwl, hmm? A fydd yna byth yn diflannu tan fod fi'n clicio Scratch a dweud dwi'n eisiau llaeth a mae'n diflannu. So mae'r pedwar bloc yma yn neud yr un peth ond mewn ffyrdd wahanol a gyda siap wahanol i yn dibynnu os chi eisiau Scratch i dweud rhywbeth neu meddwl rhywbeth. Nesa te, mae ganddyn ni y blociau newid gwisg. Os fi'n dweud wrth Scratch i newid gwisg i Cat Flying Bee, mae jyst yn newid y gwisg yna. Os fi'n clicio'r fflag werdd eto, wel, mae wastod yn newid i'r gwisg yma. Dwi'n gallu llusgo un arall mewn, a falle mae newid i'r gwisg rhaid fi'n clicio fe, mae newid i cerdded. Os fi'n clicio fe eto, wel, mae barod yn cerdded. Clicio'r fflag gwerdd, mae newid i, i hedfan. Felly, mae newid gwisg i yn gadael chi dewis gwisg penodol o'r gwisgoedd chi. Ond, bydd y bloc gwisg nesaf. Falle fi'n dechrau gyda scratch yn cerdded, A fi'n dweud wrth Scratch, newid i'r gwisg nesa pryd fi'n clicio fe. Nawr mae Scratch yn cerdded ond pob tro fi'n clicio, mae'n newid i'r gwisg nesa. Felly, mae'r newid gwisg i yn defnyddiol i dewis rhyw gwisg penodol a newid y cymeriad, newid y corlun chi i'r gwisg yna. Ond, mae y gwisg nesa yn gallu fod yn defnyddiol iawn am animeiddiad, os fi'n cael gwared o'r gwisg hedfan. Nawr fi'n gallu rhoi hyn mewn i lŵp am byth. Byddai'n aros pwynt un eiliad, so mae'n digon araf i ni gallu weld y wahaniaeth. Cofio, mae cyfrifiaduron yn gyflym iawn. a byddai'n dweud newid i'r gwisg nesa. Nawr, os fi'n clicio ar fflag werdd, mae Scratch yn edrych fel mae'n rhedeg, oherwydd mae'n newid y gwisg yna nôl ac ymlaen. Yn yr un modd, mae gennym ni y blociau newid cefndir i a cefnlen nesaf. Os fi'n edrych ar cefnlen fi, mae gen i fi dau cefnlen wahanol. Okay, so os fi'n newid, os fi'n dweud o'r scratch i newid i baseball 2, bydd e'n newid i'r cefnder yna. A dwi beth yn gallu newid o ddiwrth yna nawr, oherwydd fi jyst yn dweud newid i baseball 2. Os fi'n newid i baseball 1, mae'n newid yn ôl. Ond, os yn lle fi'n dweud newid i'r cefn len nesa, nawr pob tro fi'n clicio scratch, mae'n mynd trwy y cefn lenni wahanol. Felly, mae'r pedwar bloc yma yn neud yr un peth hefyd, ond mewn bach, ffordd bach yn wahanol, ac a mae'n dibynnu os chi eisiau newid y gwisg y corlun chi neu cefndir y cefn len chi. Felly, y bloc ola rydyn ni'n mynd i edrych arno yn y fideo yma yw'r blociau newid maint gan a gosod maint i. Nawr, mae rhain yn edrych yn rili really tebyg, ond mae yna wahaniaeth bwysig rhyngddyn nhw. Mae newid maint gan mynd i newid maint y cymeriad pob tro fi'n clicio y fflag werdd. Felly os fi'n clicio fe, mae Scratch yn tyfu tyma bach, a mae'n tyfu, a mae'n tyfu, a bydd e'n parhau i tyfu a mynd yn really, really, really, really mawr ar y sgrin. Ond sylweddoli, mae yna dim ffordd i fi mynd nôl i y maint greiddiol, oherwydd fi jyst yn mynd yn mwy, deg mwy pob dro. Os yn lle fi'n dewis y bloc gosod maint i, wedyn bydd Scratch yn mynd yn gwmws i 100. Os fi'n newid hyn i 200, bydd Scratch yn mynd yn gwmws i 200, a mae'n tyfu. Pob tro fi'n clicio hyn nawr, mae ddim yn newid, oherwydd mae'n cael ei gosod i'r maint yma. Nawr, fi'n gallu defnyddio y dau bloc yma gyda'n gilydd. Uh, o, 110. Os fi'n dweud wrth Scratch i mynd i 100 pob tro fi'n clic ar fflag werdd, ond pob tro fi'n clicio Scratch mae'n tyfu, nawr dwi'n gallu mynd nôl ac ymlaen. Felly, mae'r bloc gosod maint yn defnyddiol iawn i gosod maint penodol. Os chi'n gwybod maint chi eisiau y corlen edrych, wedyn mae'r bloc yma yn defnydd dda. Ond, os ydych chi eisiau rhywbeth i tyfu neu lleihau ar y sgrin, wedyn mae'r bloc newid maint gan gallu fod yn defnyddiol iawn i achosi y peth yna i tyfu a falle lleihau os chi'n defnyddio uh, gwerth negatif yna, bydd Scratch yn mynd yn llai ac yn llai pob tro. OK, wel diolch yn fawr. Dwi'n gobeithio fod y fideo hyn wedi bod yn defnyddiol i pawb a dod mewn am y fideo nesaf hefyd ble, ble byddwn ni'n mynd trwy y blociau fwy cymleth o dan edrachiad. Diolch yn fawr pawb.